yakensa yesu eyi namuntlha nga ku yi ta ni tikela ngopfu tintambu leti nga ti khomali ta rhandza ku ya pfuxela munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga kona eka ndhawu leyiwa ni xixima kokwani wa hina mfundhisi wa mina Ku va va hi kombe tintswalo namuntlha va hi endlele mpfuxelelo. Haleluya! Ni pfuxela hinkwavo varhangeri va kereke, ni nga rivali laha ni humaka koho ka papa mina. Va vule marito man'wana loko va ha ni tivisa va ku i n'wana. Ni n'wana loyi a ta tshamaka a ri n'wana hi minkarhi hinkwayo eka vatswari va mina. Haleluya! Na loko tintswalo ta Xikwembu to tshika ti hi kotise swin'wana, na ha ta tshama ni ri n'wana eka vatswari va mina. Haleluya! Hi mehe n'wana yoloye, na swi vulavula swi huma enon'wini wa mina, ni swi tiyisisa ni ku ni ta tshama ni ri n'wana. Hambiloko Xikwembu xo hi pfuna ka swin'wana, ni ta tshama ni ri n'wana. hi ku vana van'wana va kula halleluya va tlhe va kula va hundza vatswari va vona mara mina ndza tshama ni ri n'wana halleluya ni khensa tintswalo leti mfundhisi ku va mi ni nyike tona ni na ku tshemba na ku pfumela ku xikwembu xi ta hi kotisa eka mpfuxelelo namuntlha halleluya a ndzi nga yi na dya nkarhi ngopfu wa n'wina impela vito ra mina hi mina jabu wa ka zitha Noma Truweti Ministries leyi rhangelaka hi Mfundhisi Maruma lava nga tshama laha. Haleluya! A hi beleni tintswalo ta Xikwembu A ni nga yi ni ya dya nkarhi ngopfu wa n'wina. Ni la ku tshemba na ku pfumela ku hi nga tshiki Hi ta la for mahala. Ni na ku pfumela ku munhu un'wana na un'wana embilwini ya yena i na xikhongelo xa ku Xikwembu vulavula na mina. ku na minkarhi yin'wanyani rito ri nga chumeliwa hi nga ri twanga mara ka majambi ya namuntlha a hi ve na xikhongelo xa ku xikwembu vulavula na mehe Ku na minkarhi yin'wana loko hi twa rito ra Xikwembu hi muka kaya hi kwatile hi ku a va chumayela hi mehe a va ni gega mara namuntlha no Xikwembu vulavula na mehe swa ni tsakisa a swi ni tsakisi mara Xikwembu vulavula na mbilu ya mina because loko hi ta emahlweni ka Xikwembu eminkarhini wo tala hi languta ku ri ku yime mani loko ku yime mfundhisi mulavo because va ni vone kun'wana loko va bayisa va rhule hi kwalaka loko va chumayela hi muka hi kwatile so namuntlha a hi ve na xikhongelo xa ku xikwembu vulavula na mina khensa tintswalo hinkwenu ka na hi tsipeni ya hi khongela vito ra xikwembu Father in the name of Jesus wena hosi ya tihosi xikwembu lexi vulavulaka u te ri ta vulavula hi munhu eka vanhu xikwembu hi mina lweyi tanihi n'wana wa wena xikwembu namuntlha ka siku ra mpfuxelelo vulavula na kereke ya wena vulavula na mani na mani a nga kona a hansi ka mazinga Vulavula na mani na mani loyi a nga ta kota ku twa rito leri Jehovha Xikwembu loko a ri chomerile. Va nga va ri vahindzi va ndleve, ku nga va ku ri lava nga tshamela ekaya. Jehovha Xikwembu va kotise ku rito leri a ri va fikeleli. Evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, a hi ku amena. Hi ta ya pfula tibuku ta hina eka Vafilipi chapter chapter 2 hi ya hlaya ka verse number 4. Vafilipi chapter 2 verse number 4. Nhlokomhaka ya mehe namuntlha i ku na van'wana vanhu va n'wi lava Yesu. Swi nga khathaleki ku nga va languta ku ri vanhu va njhani. and then vanhu lava yaku va va kuma yesu swi lava hina hi ri na yesu ve hi nga ta kota ku n'wi nyika van'wanyana halleluya na van'wana vanhu va lava yesu loko u ponisiwile hleketa hi van'wana because ku na ndhawu leyi yaka kona ka ku loko munhu a nga ri na yesu a nga ngheni Ku na ndhawu leyi hi yaka kona loko munhu a nga ri na Yesu a nga koti a nga koti na ku hlula. Loko hi ri na nkateko wa ku kuma Yesu namuntlha, a hi hleketeni hi van'wana va lava Yesu. Hi fikelela van'wana hi ku va lava Yesu. Hi khomelela van'wana hi ku va lava Yesu. Swi nga endleka van'wana va hanya ndlela yin'wana yi tlhela yi zonda wena. mara vanhu yalavaya va lava yesu wena u va na nkateko wa ku va na yena u n'wi yise ka lava matiko hi le ka mpfuxelelo vazalwana lava ya ya mpfuxelela ku hina leswi xikwembu xi nga hi ponisela swona xikwembu xi hi ponise ku hi ta kota ku ponisa van'wana xikwembu xi hi ponise hi ta kota ku komba van'wana ku hi mpela xikwembu xa pfuna Bafilip chapter 2 verse number 4. tana laha yi ri un'wana na un'wana a nga tshuki a hlayisa leswi nga swa yena ntsena va tele namuntlha vanhu lava yaka ekerekeni va ku a nga ha na mhaka ku makhelwani i njhani a nga ha ri na mhaka ku mhani u na yena yeso a nga ha ri na mhaka ku buti u na yena yeso ni ti lavela swa mina ntsena a ya ha hleketi hi van'wana ntsena me ni pfuka ni khoma bibele ni ya kereke ni ri swi ringanile hambi van'wana va lova i kha i swi tiva ku lava lovaka va ya kona i tihele ta ku a a ti nandziki nakatsongo Maxaka ma hina ya ma byela Yesu na? Hi ku hinkwavo van'wana vanhu va lava Yesu. Nkarhi wun'wana hi fika evuton'wini hi languta ka swa hina ntsena. U languta swa wena ntsena sometimes i ku va u vavisekile evuton'wini bya wena. U ku a na ha ri na mhaka, a na ha n'wi khomeleli hahani hi timhaka ta ku i ni vavisile mara van'wana Bibele yi ri i nga languti swa wena ntsena. Yini yi nga langutisa wena ntsena? Swi nga endleka u ta u na Yesu mara a swi enelanga. Loko van'wana va nga n'wi kumanga Yesu loyi u nga na yewe a swi garantiko na Yesu eka mabele. Yesu loyi a fanele a tshama ka hina i fanele a va a kota ku a nga aveliwa a ya ka un'wanyana. mara namuntlha ya ha languteli ngopfu swona sweswo hi langute ka vutomi bya hina yi ri u nga tshuke u ti langutela ntsele ka vutomi bya wena languta na ka vutomi bya van'wana swi ku pamba ku mara buti loyi loko a tshika a moya wu fambile namuntlha u ya u ya yisa ku yini because a nga na yesu a swa ha yi vavi namuntlha loko vanhu va ku mi yi khongelisa kerekeni a ya ha va hlayi hi ku hi twa nga ku loko se hina hi ri right is okay maxaka ya masiya a va rhambi na le tikerekeni kombela mi hlela yo yena leswi nga swa yena ntsena, kambe a hlayiseke ni swa van'wana. A hlayise na swa van'wana. Loko yo va vanhu lava hi twa nga ku hi na Yesu, Vakreste swi vu- ku vula Vukreste swi vula ku ri hi fana na Yesu. Yesu a nga langutanga swa yena ntsena. Ma hi hlamarisa loko mi languta swa n'wina ntsena. Yesu a nga wona a languta ku ri mina mina ni n'wana wa Xikwembu, wo ni nga focus, wo ni nga vafeli van'wana. yesu u fela van'wana hi ku i seketelela van'wanyana lavan'wana va n'wi dinga yesu loyiwani mara namuntlha hi langutele ka vutomi bya hina ntsena yesu u boheka ku teka rifu hikwala ka van'wana a ko ponisi yena n'wini hi yo mhaka loko xidyohi xi ku tiponisi a nga tiponisi hi ku ye a nga ponisi yena n'wini loko xidyuhari lexi a va kula xi ri ku tiponisi loko u ri n'wana wa xikwembu a nga tiponisanga hi ku a nga feli fo yena n'wini a fele ku mina na n'wina hi pona loko hi pona va pona na maxaka loko hi pona va pona rixaka hinkwaro loko hi pona tiko ra pona hi timhaka ta ku na hina hi ponile sungula ku ri a ku na amount of pain a ku na ku twisiwa ku vava ko karhi ku nga hi endla ku ri hina hi tshika ku xera gospel leyiwa yesu u teke rifu n'we swi nga endlaka vona ku hleva ntsena a ma ha la ku ze mi rhamba munhu kerekeni va hlupha vanhu swi nga endlaka vona ku vulavula ku biha mi ku a va ha la ku ze mi byela munhu hi yesu va hlupha vanhu yesu u teke rifu hleketa hi van'wana mhani wa mina hleketa xi ntukula loko a xi siya kaya kokwani xi lava yesu loko munhu a hindza a nga ri na yesu i ya endhawini yin'wana ya ku a yi na vuhlayiseki hleketa hi van'wana bibele yi ri loko u vona Loko va ku byela ku Xikwembu xi ku byela ku moya wa Xikwembu wu ku byela ku hi loyi buti loyi u le ku hanyeni ka vutomi bya ka byi nga ri byona n'wi tshuneleli i nga n'wi tshuneleli yi ri loko a lova munhu luya ngati ya yena ya laveka kwini emakokweni ya hina i swingani switukulwana hi nga swi tshika hi nga swi byeli hi yesu kumbe swa ku dinga yesu leyiwa i vangani vanhu hi va ndlulaka hi nga va pfuxela na va pfuxela ku va va ku dinga yesu loyiwani loko munhu a ri na yesu ndlandzeni ka yena laha u ta n'wi rhuma ku ni tivise ka vamatiko i ri loko mi nga ni tivisi na mina ni nga mbuli eka tatana swi vula ku ri hi fanela hi va byela van'wani hambi wa tiva ku swin'wani Swa wehe a swi ze swi hetiseka mara un'wana u lava yesu hambi wo tiva ku u tile u langutela na ntirho a wu ze u wu kuma van'wani va lava yesu wo lava ntirho wo va lava yesu a hi endleni ku ku tiyisisa ku vanhu va kuma yesu hi vutomi bya hina another scripture Hi ya hlaya ka John, Yohana chapter 21. Nakambe naka mi ya vona mhaka yin'wanyana ndhawu leyiwani yi vulavula Yesu Kreste u vulavula na Petro a ku wa ni rhandza wena na vanhu vo tala hi te laha a hansi ka masenge lama because hi ri hi rhandza xikwembu van'wani va va na nkateko ya ku yima va kumbe xikwembu na xi rhandza ni ponisiwile mara la mi a twa mhaka yin'wana loko petro a vutisiwa ku wa ni rhandza wena na ku ri yesu u languta yini loko wena u ku rhandza xikwembu

wa n'wi rhandza wa ni rhandza mina na vutsa xikwembu ku ri jamu ya hlamula a ku yini hi ta twa ku yi xikwembu xi ya ku yini na xona hi ku munhu un'wana na un'wana i ri xikwembu wa xi rhandza munhu un'wana na un'wana loko yo vutisa ku sukisela ku ya fika le hinkwani hi ri xikwembu ya xi rhandza mara xikwembu xi langutisa yini ku kombisa ku ri munhu loyi wa ni rhandza olright a hi hlayile mahlweni eh wa pfumela petro a ku loko u vutisa hi rhandzu xikwembu ni na rona loko u vutisa ku ri wa ni rhandza ina xikwembu na ku rhandza mara xikwembu xi langutele swin'wana yesu u langutele swin'wana ka vutomi bya n'wina a nga langutanga ntsena mi vulavula ku mi rhandza xikwembu mi khompeza yi la hi rhandza xikwembu u langutele swin'wana exikwembu lexiwani a hlayini ya mahlweni Wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza. Oh yes. Yesu a ku eka yena. Yesu a ku eka yena wa hlamula sweswi. I ri twini ku ri n'wanuna loyi impela i ri wa n'wi rhandza. I ri twini ku n'wina vhela mi ri ma n'wi rhandza. A mi chavi na ku yima la matweni mi vula ku ma n'wi rhandza. abzavi na ku yima ndhawu un'wana na un'wana loko xikwembu nga xi rhandza mara ku na swin'wana a swi langutaka yesu leyiwa hi yo mhaka namuntlha ni ku na van'wana va n'wi lava yesu a ngo lava hi n'wina ntsena yesu loyiwa na van'wana na tiko hinkwaro ra n'wi lava yesu mi hi lava mi ngo i valala va n'wi lava yesu nkarhi un'wana va nga n'wi kuma hi n'wina ma nga n'wi kuma hi ku languta ka vutomi bya n'wina a hlayini ya mahlweni sisi ririsa swinyimpfana swa mina ya xilungu yi ri hlayisa tinyimpfu ta mina a swi na mhaka ku nyimpfu yi ni endle yini wa nghena kerekeni sweswiwa swi nga endleka kerekeni mi vulavulani ni ku biha mara yi ri risani leswaku hlayiselani loko mi ri na yesu loko mi rhandza xikwembu a swi ta mhaka ku ri yi endla yini nyimpfu nkarhi wun'wana nyimpfu yi nga kwatisa mala yi hlayisi u ya mahlweni sweswo swi kombekisa ku we wa ni rhandza loko u yi hlayisa we wa ni rhandza loko u yi ya mahlweni u va khombelela we wa ni rhandza Loko ya mahlweni u khongela Petro, Petro, wa swi tiva Yesu ku siku rin'wana va ta n'wi vamba upside down Petro, a ku hlayisa tinyimpfu ta mina. Hi sweswo u nga ta kombisa hi swona ku wa ni rhandza wena. Ma xi rhandza Xikwembu vana va hosi. A hi hlayiseni tiko ra Xikwembu. a ti rhandza xikwembu vana vahosi a hi hlayiseni kereke ya xikwembu a hi tiyisiseni ku ri nkarhi hinkwawo a yi hi minomo ya hina a yi mbundumuxa a yi herisi a yi dlayi kambe yo aka loko hi rhandza xikwembu a hi sunguleni ku aka hi minomo ya hina a hi sunguleni ku aka hi swiendlo swa hina hlayisa tinyimpfu ta mina a swi na mhaka ku ti ta ku endlela yini tinyimpfu leti wa ti hlayisi ku vela minkarhi yin'wanyana na hina ni vaviseka ndhawini ambilwini ya mina hi mhaka ta swa xikwembu mara at the end of the day xikwembu xi ri loko u ni rhandza hlayisa tinyimpi ta mina swi nga endlaka mpfunisi mi ri kusuwani na ku give up mara xikwembu xi ri loko mi xi rhandza va hlayisa mi va ri na ti-pocket meeting loko mi va loko mi xi rhandza yana ni mahlweni mi va khongelela emani mi nga tshikeli ntirho lowu mi wu endlaka mi endlelaka xikwembu hi mhaka ta vanhu loko u rhandza xikwembu xikwembu xi ya na mahlweni na wona swi vula ku ri a ku na reason hi nga ta yi nyika ka xikwembu ku ri why ni nga ni nga ni nga hlayisanga tinyimpfu ta wena because yena swi fika ka level ya ku a fa hi timhaka ta tona tinyimpfu letiwani swi vula ku tisa ku vava swintsongo halleluya hi le ka mpfuxelelo hi xitalo loko hi nyikiwe nkarhi wa ku vulavula na namahlweni a hi hlayiseni timbilu because minkarhi yo tala Hi hina hi dlayaka because hi na nkateko wa ku yima mahlweni. A hi hlayise ntima. A hi yimeni swa ku hi nga tshika hi lwela vutshamo ekerekeni or ti-position. Hi hlayisa tinyimpfu leti nga kona. Xa nkoka i nyimpfu leyi Xikwembu xi nga ku nyika yona. A ya loko yo ka yi nga pfuxeleleki eka moya lowu a ya ha tirheli Xikwembu yi tirhela for hina vinyi. loko ho yima laha hi dlaya mimoya leyi nga tshama laha a swi kombekisi ku rhandza xikwembu kana i ri loko u ni rhandza vahlayisi nkateko wa ku yima laha a swi vuli ku ni antswa ku tlula vanhu va kona lava chumayelaka ku ni tlula A ni fiki la ka vona, mara lexi ni fanele ni xi endla loko ni kume tintswalo i ku hlayisa tinyimpfu. Swi kombekisa ka Xikwembu ku wa ni rhandza. Okay, a hi hlayeni ya matweni. I nga ka nga swi twisisanga Petro va n'wi vutisa nakambe. Okay. yes xana wa ni ra a ku lo humelela yini ku ze yesu a vutisa xivutiso lexi ko tala i ku rirhandzu ra kanakanisa vanhu va hosi rirhandzu ra kanakanisa vanhu va nga vula va ku va ku rhandza va nga ku rhandzi um eh? se yesu a la confirma kumbe a la ku tiyisisa ka ka petro Ku himpela wa ni rhandza wena na? Ku rhandza Xikwembu wa swi tiva ku swi vula yini na? Swi vula ku ri na loko endleleni swi nga fambi kahle ya na mahlweni ku xi rhandza. Swi vula ku ri na loko endleleni swi nga tshamisekanga swi nga ri hileswi a swi langutisele xiswona ya na mahlweni u tirha ntirho lowu nga rhumiwa you bless God a hi fayeni nchumu na ku hela a ni chumela ka 30 minutes a ni yi koti Eh. Eh? Mm. ku ri ku phikelela ka yesu i rirhandzu mi ta ri vona hi loko se u sungule ku risa loko u fika kaya a wu fiki u nghena vanhu umekerekeni u nga wa va nghena ku ri a ni ta a ku ni a hi vuxelelweni Hi nga famba xikan'we mundzuku na? Hi swona ku hlayisa tinyimpfu. Swi nga endleka why mi nga n'wi cinci ku vulavula na yena n'wana luya kokwani. Mara loko a ta kerekeni a kuma rito ra Xikwembu a sungula ku cinca. Hi swona ku hlayisa tinyimpfu. Mara hina ha miyela hi ri na hungu ra ku cinca vutomi bya vanhu. Hikwalaho ka yini hi miyela? Wa hlangana na wo patwini, minjhani? E mi sasekile. A hi na nkoxakelo ekerekeni. Hi kombela u u hlayisa nyimpfu liya. Xitori lexi ni nga ta mi byela xona hi lexiwa, Siku rin'wana a ku ri na mufundhisi un'wana wa xisati. A thyoya lowu a vheta. A ri a karhi a a jikajika a chumayela, a hlangana na xigevenga xin'wana a nga tivi ku i xigevenga. A chumayela rito, a chumayela rito. Hi ri i ri i ri loko a hlamusela xitori lexiwa mhani luwa a ku, Loko se a fambile buti luya u vona se ku a landza hi maphorisa leswi ni dyondza yini ka xitori lexiwa i ku ri vanhu lava hluphaka nkarhi yin'wana emugangeni va nga cinca hikuva wo va na xiave hlayisa tinyimpi ta xikwembu va rhambeni va ta kerekeni va byeleni hi yesu halleluya halleluya swa yantswa munhu a nga ti i n'wi byerile mativa ku a ni lavi hi ya ya swi lemuka loko se minkarhi wu fambile no pfala sweswiwani bibele yi hlamusela hi lazaro na xifuwo yi ri bibele loko va hindze emisaveni lazaro a kuma tintswalo to ya xiluva leni xa abrahama Mana xifumi xona xi ya etiheleni. Twananani wani. Na ku vona nkoka wo hleketelela vanhu van'wana loko ma ha ri laha misaveni. Xifumi loko a ri le, wa swi vona ku ri ni weste nkarhi wo tala emisaveni ni nga hleketeleli van'wana ivi a ku rhuma lowun'wana. a ya va byela hileswaku ri u na mhaka ku ri laha a nga kona ku fanele ku ta munhu un'wanyana mara wo wa xihlaya xi tsala ka tsala leriya ku tshama na makweni a nga ponisiwanga wu na mhaka na swona ivi mana wa yi hlayi ku byela ku ri yi ri la ni nga kona A mi lavi va ta, hi lero mhaka se ni hleketelela vona. Swa mina swi tsandzile, mara ni hleketelela vona. A ni lavi hi fana xifuwo vanhu va Hosi, ni lava hi va hleketelela ya hanya. A ku la ni nga kona rona va nwa lowa mati nyana va ta ni tumula. mara hina tintswalo hi hahani hi tsandzeka ku byela van'wana hi yesu lexi hi xi kotaka i ku i ku onha ntsena mo ni swi veka hi ndlela leyi lexi hi swi kotaka i ku vulavulana ntsena leswi hi swi kotaka i ku lwa ntsena ku ve ku na mhaka yikulu ya nkoka leyi xikwembu xi nga hi veka etimbilwini ta hina loko se hi sungula ku ponisiwa a wu ponisiwanga ku ri wena ntsena u ya tilweni u ponisiwe ku wena u ta kota ku ponisa van'wana vana na mhaka na van'wanyana leswi swa ku i don't care a hi swa a swa munhu la pfumelaka ka xikwembu hi xilungu yi ri take care of my sheep

na van'wana va n'wi lava yesu xikwembu xi hi nyike ntirho no pfala hi ndlela leyiwani ya khongeleni wa ku van'wana va tiva xikwembu hi hina xikwembu xi hi nyike nkateko wa ku van'wana va tiva xikwembu hi ku languta vutomi bya hina na ku twa leswi swi humaka enon'wini wa hina na khongela ku xikwembu lava a nga va nyika mehe ku va ponisiwa hi loko va twe mehe a va ponisiwi na na khongela ku xikwembu lava va fanele va dyondza ka va bya mina vutomi leswinene a va dyondzi na hanya na swi tiva hinkwavo van'wani va lava yesu ende va ta n'wi kuma hi mina wa ti asayina leswi a hi ntirho ngopfu wa mfundhisi a hi ntirho ngopfu wa kereke a hi timhaka ta church grove but i timhaka ta kingdom grove i timhaka ta mfumo wa xikwembu ku va wu andza bibele yi ri loko moya wun'we wu hundzuka ku na ntsako kwini a tilweni hayi a kerekeni Swi vula ku loko se ma sungula ku tirha ntirho kahle matirho ni nga tsaka hi vutomi bya mina. Swi vula ku loko ni mo sungula ku ku le ku swi veka emiehleketweni ku hi mpela n'wana wa yena un'wana na n'wana a karhi a dzaha na n'wana loyi ku lava Xikwembu. Mara swo tala more special ka vamhani na vakokwana hi n'we mi nga khoma marito ya matimba swinene. Loko mo ha lwe n'wana lo ta va vundza lwe i ta va vundza. Mara no mo n'wana lwe i lava Yesu u ta wu kun'wa Yesu. Swi vulavula hi mutswari loyi a nga na matimba. Loko mo ku vona n'wana wa mani mani lwe u n'wi laka xanisaka lwe n'wana lava Yesu. Mi n'wi khongelela mi khongelela dyaka a tshiki leswi a swi endlaka a kuma tintswalo ta ku amukela Yesu. mi na matimba vanghana mi na matimba a hi endleni matimba hinkwani ka hina hi na matimba sorry a no ringeta ku kombisa swin'wana hinkwani ka hina hi na matimba mara ngopfungopfu lava ni swi lulaka hi swona ma marito ma ngopfungopfu ka vamhani lava kokwana because hi vona lava va hlanganaka na vanhu lava va va misbehavaka nkarhi wo tala ka va xinuna va chavanyana ka lava xin'wana va vamhani va kota ku vulavula swin'wana na swin'wanyana Mi kula mati ma marito ya vunhamu, xa mi rhukatela xintukulwani mi ku, Wehe wo lava Yesu. Haleluya! Swi vula ku ambilwini ya n'wina mi na care, mi na ku tlhogomela. Haleluya! Hi nga yima hi milenge, ve ni hetile. a ni a ni a ni swi koti ku chumela nkarhi wa mina mara na ku tshemba na ku pfumela ku xikwembu a xi vulavula na vutomi bya hina eka siku ra namuntlha swi nga endleka na twisisa u tshike ku endla ntirho wa xikwembu hi timhaka ta ku twisa ku vava mara tsundzuka ku yesu u yo fa kunene hi timhaka ta vanhu hi yo mhaka loko hi hlaya kwalaha ka vafilipa chapter 2 verse number 5 yi ri mianakanyo leyi Tanihi leswi a yi ri xiswona ka Kreste Yesu, a yi ve xiswona na le ka n'wina. Ya ku a mi hleketeleli vo n'wina ntsena, mi hleketela na van'wana vanhu va mpela va kwalawa Yesu. Mara ku na problem leyiwani ya khongeleni.

vafundhisi va hina va kona va ta hi rhangela eka xikhongelo xa ku ponisiwa i nga ti chavi ku va na yesu i swilo swo olova ngopfu i ku pfumela na ku na ku vulavula hi nomo ku karhi wu rhangeliwa hi vafundhisi xikhongelo xintsongo njhe swi nga endleka va ku tiva ku a wu ta kerekeni mara a wu tshama u yima u amukela yesu tintswalo ti kona namuntlha ya ha sungula mpfuxelelo Loko va hi tekela risimu, lava nga ta va lava amukelaka Yesu va ta ta hala mahlweni. Vafundhisi, mi ta va rhangela ka xikhongelo xa ku ponisiwa. Um, ya mina ndzimana yi ta gimeta kwala. A hi tekeni risimu.